Sulla quinta beatitudine, che dice, Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Ġej.
Insellimlek Francesco Pio. Illum inkomplu nitkellmu dwar il-katekeżijiet li qed jagħtina l-Papa Franġisku waqt l-udjenza ġenerali tiegħu ta' kull nhar t'Erbgħa dwar il-beatitudnijiet, dawk li kienu qed isegwu l-programmi tagħna jafu li matul dawn l-aħħar ġimgħat il-Papa kien qiegħed jitkellem dwar din it-tema, il-Beatitudnijiet, dawk li nsibu fl-Evanġelju ta' San Mattew kapitlu ħamsa, f'dik l-ewwel parti ta' dik li nsejħulha l-Prietka tal-Muntanja. Fil-Katekeżi ta' nhar l-Erbgħa tmintax ta' Marzu, il-Papa tkellem dwar il-ħames beatitudni ħenjin dawk li jħennu. Kienet is-sitt katekeżi tiegħu peress illi fil-bidu huwa kien tana wkoll introduzzjoni. Francesco Pio, inti li segwejt dawn l-udjenzi kollha tal-Papa, il-Papa anke dawn l-udjenzi qed jipprova jagħtihom donnu f'kuntest ta' mixja. Dak li huwa f'waħda mill-udjenzi tiegħu jsejħilha l-mixja tal-hena, tal-henjin, jidhirli. X'taħseb fuq din dan li qed jgħid hawnhekk il-Papa? Henjin dawk li jħennu għasuba għax huma jsibu ħniena. Ekku Joe, l-ewwel nett insellem jiena wkoll lil dawk li qegħdin isegwuna u x'inhu l-mezz li fuqu jew permezz tiegħu qegħdin qegħdin isegwuna. Hija grazzja u x'hekk li bl-għajnuna tal-teknoloġija llum nistgħu naslu għand għand is-semmija b'diversi modi minkejja ċ-ċirkustanzi straordinarji li qed ngħixu fihom. bħala dinja, bħala pajjiż bħalissa, imma nibqgħu inwasslu din il-kelma sabiħa tal-Papa sakemm hu ddeċieda li jkompli jaqsamha magħna, aħna nagħmlu l-aħjar mezz biex aħna wkoll nibqgħu nimxu miegħu f'dan il-vjaġġ li għadek kemm semmejt inti, li huwa l-vjaġġ ta' Ġesù matul il-Beatitudnijiet. Dawn il-kelmiet li tana Ġesù fil-Vanġelu skont San Mattew, mid-Diskors tal-Muntanja, fejn jagħmlilna ħafna kuraġġ, forsi xi ħaġa li tant għandna bżonn bħalissa, u iwegħedna, Għena illi ma jitteħdilniex. Iwa, kif għedt inti, dan huwa il-vjaġġ tal-henjin, imma għena li ma tagħtihx id-dinja, għena illi jagħtih Ġesù lil dawk illi jimxu t-triq ta' dixxipulat, jiġifieri dawk illi jisimgħu s-sejħa tiegħu, Ejja warajja, u jfittxu li jimxu u jgħixu skont kif jgħix hu, ngħixu l-istess ħajja ta' ta' Ġesù. U llum il-Papa f'din il-katekeżi li qasam magħna fuq il-ħames Beatitudni, ikellimna dwar il-qalba tal-Beatitudnijiet, jiġifieri jekk hemm tema li hija għal qalb Ġesù, li hija fil-qalba tal-Vanġelu u li hija għal qalb il-Papa Franġisku, żgur li hija din it-tema tal-ħniena. Niftakru li l-Papa ftit tas-snin ilu iddedika u sejjaħ għall-Knisja kollha Ġublew sħiħ dwar imnebbaħ mill-ħniena u kontinwament jibqa' jitkellem dwar dwar din din il-beatitudni propju għaliex iħoss li hija fil-qalba tal-missjoni tal-Knisja. hija l-qalba tal-Vanġelu. Jiena baqa' jolqotni dak il-vers li għandu, Jidhirli fil-misericordiae vultus, imma m'iniex ċert, meta kien meta kien sejjaħ il-Ġublew tal-Ħniena kien qal fil-qalba proprju tal-Vanġelu hemm il-ħniena. Jiġifieri jekk ikollna niġbru l-Vanġelu f'kelma waħda, hija proprju din, il-ħniena. U x'm'għandniex bżonn, mhux hekk, tal-ħniena t'Alla anki f'dan iż-żmien. Iktar attwali minn hekk naħseb Il-Papa, jew aħjar Ġesù Kristu, permezz ta' din il-Beatitudni ma jistax ikun, kemm għandna bżonn nisimgħuha din il-kelma bħalissa, henjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. U mhux ta' b'xejn lanqas li l-Papa jfakkarna din il-Beatitudni tinsab fiċ-ċentru anki tal-Beatitudnijiet infushom. Jiġifieri jekk għandna t-tmien Beatitudnijiet, din hija l-ħames waħda, qiegħda proprju fin-nofs. Kollox qisu jdur magħha. U mhux hekk biss, insibu li Ġesù jerġa' jdur għalija, mill-Beatitudnijiet kollha għal fuqha jerġa' jdur fl-aħħar u jerġa' jirrepetiha t-tieni darba. Donnu, donnu jrid jagħmilha l-konklużjoni. U hawnhekk il-Papa jorbotha ħafna anke mat-tema tal-maħfra, isemmi t-tema tar-reċiproċità tal-maħfra fil-bidu. Tifhem illi l-maħfra u l-ħniena ma jistgħux jinfirdu minn xulxin, mhux hekk? Bla dubju, jiġifieri jekk il-ħniena tidher fl-aqwa espressjoni tagħha proprju meta l-bniedem kapaċi jaħfer minn qalbu. Din il-ġimgħa stess, hux hekk, f'wieħed mill-Vanġeli ta' dan iż-żmien qaddis tar-Randan, smajna dik il-parabbola li Ġesù jirrakkonta biex jagħtina tagħlima qawwija, ta' dak il-qaddej illi lilu ġie maħfur ħafna mis-sit, pero' mbagħad hu ma kienx kapaċi jaħfer daqstant ieħor lil sieħbu. U naħseb din hija waħda dan hija waħda mill-parabboli illi tesprimi b'mod ċar Ġesù x'ried jgħid meta qalilna tiġġudikawx u tkunux iġġudikati, tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati, aħfru u issibu u ssibu l-maħfra. Imma biex nerġa' lura għall-introduzzjoni wkoll li jagħti l-Papa, interessanti wkoll għax ma rridx li naqbiżha, din hija l-unika waħda mill-Beatitudnijiet, jiġbid lilna l-attenzjoni l-Papa, fejn il-kawża u l-frott huma l-istess. Mela, fl-ebda waħda mill-beatitudnijiet l-oħra, Ġesù ma juża fl-ewwel biċċa u fit-tieni biċċa tal-beatitudni, L-istess kelma.
l-istess kelma, l-istess qisu premju għall-henjin, imma hawnhekk ejwa, jgħid, Henjin dawk li jħennu. Għaliex xi jsibu? Isibu ħniena. Fl-oħrajn dejjem jgħid xi ħaġa differenti, per eżempju, Henjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Imma hawnhekk, il-premju għal min iħenn huwa proprju li jsib il-ħniena. Jiġifieri araw kemm hi qawwija anki din il-kelma ta' Ġesù proprju għaliex nistgħu nsibu ħniena biss jekk aħna nħennu. U anke fil-Missierna niftakru, jiġifieri għandna wkoll din il-wegħda ċara ta' Ġesù, jiġifieri jgħidilna aħna nitolbu lill-Missieru x'hekk, biex jaħfrilna dnubietna bħalma aħna naħfru. Kważi. Waħda, kif qed tgħid inti fuq il-Beatitudni l-ħames waħda, tal-ħniena, l-istess ħaġa li hija t-talba ta' Kristu li wara kollox anke aħna llum bħala Knisja għalina hija t-talba li fuqha jdur it-talb kollu anke fil-qofol tal-quddiesa tal-liturġija, jiġifieri għandna t-talba tal-Missierna u dik is-sentenza, dik il-parti mit-talba, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Jiġifieri, kif qed tgħid inti fuq il-beatitudni tal-ħniena, l-istess ħaġa hemm fuq din, fuq din it-talba. Taħfer u jinħafirlek. Prattikament jekk jekk hemm kundizzjoni li Ġesù jpoġġielna għal biex aħna niġu maħfura dnubietna, biex biex aħna nirċievu ħniena mingħand Alla, hija proprju li aħna, ibda biex, nuru ħniena, aħna naħfru. Kważi kważi ma Ħa npoġġiha bil-kontra għalkemm tinstema' naqra iebsa imma hekk hu, jiġifieri jekk aħna m'aħniex kapaċi naħfru, lanqas ħa jinħafer lilna. Eħe, dan huwa punt interessanti li qed tqajjem. Ħa ngħidlek għaliex. Għaliex darba xi ħadd għamilli d-domanda, jiġifieri donnu Alla qed ipattihielek jekk inti ma taħfirx allura ma jaħfirliekx? Jiena jiena ma nħarisliha b'dak il-mod. Jiena jiena ngħid illi meta l-bniedem jaħfer huwa qed ikun kanal, mhux hu qed jaħfer imma hu qed ikun kanal tal-maħfra t'Alla. Alla li jrid jaħfer lil dik il-persuna permezz tiegħu. Issa jekk jiena dak il-kanal minni għall-persuna l-oħra ngħalqu għaliex jiena ma naħfirx, allura lanqas jiena ma nkun nista' nirċievi l-maħfra ta' Alla. Ir-raġuni, jiġifieri mhux Alla ma jridx jaħfirli, imma jiena qed nagħmel impediment billi ma naħfirx lil ħadd ieħor, qed nagħmel impediment lil Alla, lili nnifsi milli nirċievi l-maħfra ta' Alla. Alla jrid jaħfer lilu permezz tiegħi u lili wkoll, imma jien qed nagħmel dan l-impediment, allura ma nkunx kapaċi li nirċievi dik il-maħfra. U ibda biex ġew irridu niftakru li Alla, kif ifakkarna ħafna drabi l-Papa Franġisku, dejjem qiegħed qabilna f'dan kollu. F'liema sens? Jiġifieri jekk l-ewwel azzjoni dejjem kienet ta' Alla li ħafrilna, jiġifieri meta aħna konna għadna midinbin, hux hekk tgħidilna l-Iskrittura, Alla ħabbna qabel, Alla ħafrilna qabel aħna stajna nagħmlu qatt xi ħaġa, jiġifieri mhux b'mertu tagħna imma proprju għaliex Alla huwa mħabba u proprju Alla Minkejja l-ħażen tagħna, minkejja li ma kienx jistħoqqilna, ħafrilna ħtijietna, tant li bagħat lil Ibnu biex jifdina bit-tixrid ta' demmu fuq is-salib. Allura, jekk aħna bħala bħala midinba maħfura, ma nistgħux nagħmlu mod ieħor ħlief illi naħfru lil oħrajn u b'hekk tkun tixirqilna b'xi mod, għalkemm aħna dejjem indenji, dik il-maħfra ta' Alla lilna. U l-katekiżmu tal-Knisja Kattolika jkompli jikkwota biex jinsisti dak li jgħid Ġesù nnifsu fil-Vanġelu ta' Mattew meta jgħid għax jekk intom taħfru lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, Missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll, imma jekk intom ma taħfrux lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas Missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Allura din hija kundizzjoni li ma nistgħux naħarbu minnha. għall-maħfra tagħna u għas-salvazzjoni tagħna, illi aħna nuru ħniena mal-oħrajn. U tant kultant hija ħaġa li forsi hija l-aktar ħaġa li wieħed isib diffiċli, hux hekk? Hija diffiċli, jiġifieri ma nihbewx wara l-ebda skuża, li taħfer lil min naqsek, speċjalment meta l-weġgħa tkun kbira, u għandi f'moħħi esperjenzi anki li messejt magħhom jiena u kulħadd jista' jgħid tiegħu, hija iebsa, jiġifieri meta ma tara l-ebda raġuni għalfejn għandek taħfer lill-persuna l-oħra u forsi anki dik tkun għadha qiegħda inkonxjament jew għar u għar konxjament tagħmillek iktar inġurji u inti tgħid imma kif nista' naħfrilha, jiġifieri din mhux forsi ddispjaċiha, jiġifieri għar u għar meta l-persuna tkun għadha qed tweġġgħek, il-maħfra ssir kważi xi ħaġa impossibbli. Però, bl-għajnuna t'Alla u jekk inżommu quddiem għajnejna li fl-aħħar mill-aħħar aħna, mingħajr mertu tagħna, ġejna maħfura minn Alla, Alla kontinwament qed jaħfrilna avolja aħna kontinwament qed nonqsuh, naħseb illi dak il-piż, dak it-toqol, flimkien ma' Ġesù, jekk inħallu 'l Ġesù jerfgħu magħna, isir naqra iktar, naqra iktar ħafif, dak il-madmad ħelu, hux hekk li Ġesù isemmi fil-Vanġelu skont San Mattew? U naħseb barra minn hekk hija, hija, Id-differenzi ewlenija li hemm bejn it-twemmin nisrani, bejn il-fidi nisranija u r-reliġjonijiet oħrajn, dik tal-maħfra. Infatti Kristu anke meta jitkellem fuq l-imħabba, jekk inti tħobb biss lil min iħobbok hu, x'qed tagħmel speċjali? Mhux il-pagani wkoll jagħmlu hekk? Smajnija fil-bidu tar-Randan, mhux hekk? Jiġifieri aħna rridu nagħmlu dak il-pass lil hemm, dak il-pass oltre. Inkella ma nkunu qed nagħmlu xejn, veru ta' dixxipli ta' Kristu, jekk inħobbu lil min iħobbna, jekk naħfru lil min jaħfrilna. Irridu nkunu kapaċi, jiġifieri easier said than done, ta' naf, imma rridu nkunu kapaċi saħansitra naħfru lil min ma jaħfrilniex, anzi lil min ikasbarna, lil min iżeblahna. U l-eżempju tiegħu għandna Ġesù. Fil-fatt il-Papa huwa ċar fiha, jgħid weħidna ma nistgħux naslu. Ma nistgħux, hekk hu, fil-fatt hekk hu, jgħid, jgħid wieħed forsi jista' jaħseb, ma jistax ikun, din ma niflaħx nagħmilha, il-Papa jgħid inħossuna qiesna qed nixxabbtu ma' muntanja għolja żżejjed. Imma bl-għajnuna ta' Alla, mhux weħidna, bil-grazzja ta' Alla li aħna rridu nitolbuhielu, din nistgħu nagħmluha. U fil-fatt għalhekk Ġesù jagħmilha din il-wegħda għax jaf li huwa possibbli naslu bl-għajnuna tiegħu, jiġifieri iwegħedna li se nsibu ħniena jekk aħna nħennu għall-oħrajn. U forsi l-ħsieb, ifakkarna hawnhekk il-Papa, illi aħna lkoll midjuna ma' Alla jista' jgħinna, jista' jgħinna. Għaliex jekk inħarsu biss lejn id-dejn li ħaddieħor għandu magħna għax ikun naqasna, hemmhekk ħa nsibuha bi tqila. Imma, jekk indawruha fuqna u ngħidu isma', kemm iktar jiena midjun ma' Alla, kemm ħabbni Alla, kemm kien ġeneruż miegħi u jiena pattejtlu billi bżaqtlu f'wiċċu, u Alla xorta jibqa' jaħfirli, Alla xorta jibqa' bħal dak il-missier tal-parabbola illi qed jistennieni bil-ħerqa biex nerġa' lura għandu u jagħmilli festa, hemmhekk imbagħad, li jien naħfer lill-oħrajn, issir ħarira aktar faċli jew ħarira inqas diffiċli. Għaliex? Għax ejja naħsbu fuq il-ħajja tagħna. Deep down kollha nafu, jgħid il-Papa, li aħna m'aħniex qed inkunu tajbin kemm suppost inkunu. Il-missier u l-omm, jgħid, jafu li mhumiex qed ikunu missier u omm perfetti kemm suppost ikunu. Ir-raġel miżżewweġ jaf li mhux qed jgħix dejjem f'fedeltà sħiħa lejn martu, u l-mara l-istess lejn żewġha. Il-ġenituri lejn uliedhom. Kulħadd jgħid il-Papa jaf li qiegħed f'defiċit fil-ħajja. Għandna bżonn tal-ħniena ta' xulxin u ta' Alla. Nafu li anki aħna xi ftit ħażin dejjem għamilna u nippruvaw kemm nippruvaw ngħixu tajjeb, perfetti m'aħniex. Imma proprju jgħid il-Papa dan il-faqar tagħna nistgħu nibdluh f'qawwa biex naħfru fejn ma naslux aħna, tagħmel tajjeb għalina il-grazzja ta' Alla. Jien hawnhekk qed ifakkarni wkoll f'dak il-kliem sabiħ li tlaqna bih mal-Papa fil-bidu tar-Randan, Alla minn dak it-trab tal-art kapaċi jagħmel teżor, hux hekk? Jiġifieri mill-faqar u d-djufija tagħna kapaċi toħroġ xi ħaġa kbira, għax kemm hi xi ħaġa kbira l-maħfra, il-ħniena, kemm kapaċi tifdi nies flok tkompli tkissirhom fil-vojt u fil-biża' u fid-dnub tagħhom. Jiġifieri meta aħna nuru maħfra u nuru ħniena, inkunu litteralment qegħdin ngħinu lil Ġesù jifdi lil dawk il-persuni. Proprju Ġesù, meta San Pawl anke qal, Inkomplu f'ġisimna u fina dak li jonqos mis-salib ta' Kristu, jiena nemmen li kien qed jirreferi proprju għal dan. Ġesù Feda lil kulħadd, Ġesù ħafer lill-bnedmin kollha, però kull darba li jiena personalment naħfer lill-persuna li għamlitli d-deni, kull meta jiena nipprova nħobb ftit iżjed, qiegħed inkompli dak li hu nieqes mis-salib ta' Kristu. U allura, f'das-sens, jaqbel, jgħid il-Papa, illi nwessew xi ftit il-kejl tagħna, jiġifieri ma nibqgħux inkejlu b'mod dejjaq. Sewwa, ma nibqgħux inżommu iebes mal-oħrajn, imma proprju nkunu niftħu idejna, nkunu kapaċi nistabbru bl-oħrajn. Jgħid is-sigriet tal-ħniena l-Papa huwa dan, meta naħfru, niġu maħfura. Għalhekk Alla jgħid jimxi qabilna u jaħfrilna hu l-ewwel. Ara din li semmejna aktar kmieni, qiegħda fl-Ittra ta' San Pawl lir-Rumani, jiġifieri qabel aħna stajna nagħmlu xi ħaġa, qabel stajna nħobbuh, hu ħabbna l-ewwel, hu ħafrilna l-ewwel. U allura dan jgħinna biex minkejja l-miżerja tagħna u minkejja li aħna l-ġustizzja tagħna nippruvaw nagħmluha b'mod ħafna differenti minn Alla, għax aħna rridu naħsbu li nistgħu nimxu b'ġustizzja, imma l-ġustizzja tagħna qatt mhi perfetta, però kien ħallu proprju lil Alla jurina kemm hu kien ħanin magħna u nifhmu din il-ħniena ta' Alla magħna, proprju anki mbagħad il-mod kif nibdew inkejlu mal-oħrajn aħna. ikun ikun differenti. Fil-fatt il-Papa juża bħala l-għajn biex ngħidu hekk ta' ħniena huwa huwa l-Missier innifsu hu. Il-Missier, u fil-fatt għalkemm tidher esiġenti ħafna din il-kelma ta' Ġesù, dan il-kmand ta' Ġesù fil-Vanġelu ta' San Luqa, però mhuwiex irrealistiku. Għennu bħalma hu ħanin Missierkom. F'Vanġelu ieħor qiegħda aktar qawwija, Kunu perfetti bħalma hu perfett Missierkom. U allura hawnhekk tifhem x'qed jgħid kunu perfetti. Jiġifieri għennu, ħobbu. Hemmhekk tiġi l-imħabba u l-ħniena huma l-milja tal-perfezzjoni. U propju. Propju hekk kif jgħid San Ġwann, Alla nnifsu huwa mħabba. Huwa mħabba u hu qed ħalaqna propju għal din il-komunjoni ta' mħabba. miegħu, li huwa komunjoni ta' mħabba fih innifsu, t-Trinità, u mal-oħrajn, u ma' xulxin. U din li li tagħmilli ħafna kuraġġ, il-Papa kkwota mill-Katekiżmu, jgħid, Iktar ma wieħed jilqa' l-imħabba tal-Missier, iktar isir kapaċi jħobb. Araw, il-Missier, fl-iskola tal-imħabba tiegħu, jgħallimna nħobbu. Aħna, jekk nippruvaw nimitaw 'il xulxin fl-imħabba, Ħa nfallu, għax l-imħabba tagħna hija ħafna 'l bogħod mill-perfezzjoni. Aħna ħafna drabi l-imħabba tagħna hija mħabba interessata. Inħobb biex nirċievi l-imħabba lura. Inħobb għax hekk jaqbilli. Inħobb għax għandi bżonn tal-persuna l-oħra. Inħobb għaliex waħdi m'iniex kapaċi noqgħod. Anki fiż-żwieġ, kultant, l-imħabba tuża xi ftit lill-persuna l-oħra. Kollha nużaw 'il xulxin, ħafna drabi inkonxjament, għas-sodisfazzjon tagħna. Mhux qed ngħid li dak hu ħażin, għax Dak ukoll huwa bżonn li għandu l-bniedem, però Alla jgħallimna mħabba ħafna iktar perfetta, ħafna iktar għolja, u qed jgħidilna li nistgħu naslu għaliha flimkien miegħu. Hija dik l-imħabba li tingħata bla ma tistenna xejn lura. Jekk inħarsu lejn il-qaddisin, speċjalment il-martri, kienu kapaċi jaslu għal din it-tip ta' mħabba. mela nistgħu naslu għaliha, mhijiex ma tintlaħaqx, hux hekk? U allura l-Kristjaneżmu kollu jrid iwassalna għal dan. M'hemmx Kristjaneżmu, jgħid il-Papa, mingħajr ħniena. Il-ħniena hija n-nifs, l-arja, anzi jgħid li nieħdu n-nifs fiha. Hija l-unika vera destinazzjoni ta' kull mixja spiritwali. Araw kemm għadna qudiem sabiħ. Il-Papa jfakkar li dik kienet it-tema li kienet intażlet sa mill-ewwel Angelus tiegħu bħala Papa u mbagħad jgħid, Dakinhar kelli l-wiċċ tost li nirreklama ktieb fuq il-Qniena li kien ġie ppubblikat mill-Kardinal Kasper dak iż-żmien. Iva, jien kont insejtu hemmhekk u. Jiena
ukoll
Meta qrajtha din ġie f'moħħi ktieb li bħalissa qiegħed nerġa' naqra, Ir-Ritorn tal-Iben il-Ħali li inti wkoll għadek kif ittraduċejt għall-Malti u li ġie ppubblikat bil-Malti riċentament ta' Andrew Newell. Imma l-istess hija t-tema toħroġ qawwija ħafna hemmhekk kif finalment, anke jekk jiena l-iben iż-żgħir, anke jekk jiena l-iben il-kbir, finalment l-għajn tiegħi trid tkun jiena niskopri fija nnifsi lill-Missier. Hekk hu, hekk hu, kemm hija mixja sabiħa! U, u dan ir-Randan, u forsi nżid, anke daż-żmien li qed ngħixu fih, kemm jista' jkun ta' għajnuna biex nagħmlu Din il-mixja jien ngħidilha ta' tisfija imma fl-istess ħin ta' riskoperta tad-dinjità tagħna bħala wlied. Alla ħabbna daqshekk illi minkejja ċ-ċokon tagħna, minkejja d-djufija tagħna, minkejja li ħafna drabi nsibuha bi tqila biex inħennu, biex naħfru, però Alla jħobbna b'imħabba tal-ġenn u m'għandniex għax naqtgħu qalbna, jiġifieri anki jekk nibqgħu naqgħu kuljum sa seba' darbiet, le, sa sebgħa u seben darba, jiġifieri kull darba li naqgħu il-Mulej qiegħed hemm biex iħenn għalina, biex iħobbna, biex jaħfrilna. U eħe, il-Papa għamilha ċara, jiġifieri meta jitkellem fuq innifsu naħseb l-iktar li jkun konvinċenti l-Papa għaliex hija l-esperjenza vera tiegħu. Qal, jiena l-pontifikat tiegħi kollu ridtu jdur ma' din il-kelma, jiġifieri donnu Donnu kien qed jaħsibha mill-ewwel ġurnata li jrid irid jitkellem fuq il-ħniena, irid iwassal dan il-messaġġ kullimkien, u meta jitkellem fuq il-Knisja li tkun sptar fuq il-kamp tal-battalja, li tkun dik li tmur lejn il-periferiji biex taqbad idejn dawk li qegħdin fit-truf, x'qed jgħid? Mhux dan li qed jgħid inwasslu l-ħniena ta' Alla? u hija karba ħierġa mill-qalb tal-Papa ma inħoss hekk illi l-Knisja tagħna anki f'pajjiżna għandna bżonn nisimgħuha u nisimgħuha sewwa u nħalluha tinżel fil-fond tal-qalb tagħna. Jiġifieri hemm hemm żewġ hemm qishom żewġ affarijiet fuq il-miżien, jew li nibqgħu b'dak l-atteġġjament ta' ġudizzju fuq l-oħrajn, jiġifieri anki fil-Knisja, il-mod kif aħna kultant niġġudikaw lil xulxin, lil min hu differenti minna, lil min hu barra mill-Knisja. il min ma jaqbilx magħna, il min huwa dgħajjef u allura jaqa' ħafna drabi. Mill-banda l-oħra hemm dan il-prezz għoli li bih il-Mulej fdiena, l-imħabba u l-ħniena tiegħu, hux hekk? U aħna jekk irridu nkunu bħalu, jekk irridu nkunu perfetti bħall-Missier, Hemmhekk irridu naslu. L-istess motto li l-Papa għażel għalih innifsu fil-bidu, minn għalija tal-episkopat iktar milli tal-pontifikat tiegħu, m'iniex ċert jekk hux meta sar Isqof stess, jiġifieri dik is-sejħa ta' Levi, mhux hekk? Ekku, ekku, ekku. Jiġifieri hija l-esperjenza tiegħu, anki f'xi intervisti kemm-il darba kien qal, qisu ta din il, ta xi wieħed jifhem illi hu għadda minn esperjenza kbira qawwija ta' ta' ta' ħniena ta' Alla miegħu. Ara kemm il-darba. Jirreferi għal dik il-pittura li hemm. Hekk hu, fil-knisja Ruma ta' San Mattew. Mort naraha apposta jiena, għax tant irrefera għaliha meta kont hemm mort naraha. Iva. Naħseb li dal-messaġġ huwa veru fil-qalba tal-Vanġelu ta' dan il-Pontifikat, u għandu jkun ukoll fil-qalba ta' dan ir-Randan, ta' din il-mixja tagħna. Qed ngħixuha b'mod partikolari ħafna, però Ejja nżommu f'moħħna anki għal dak kollu li għaddejja minnu d-dinja bħalissa, il-ħniena ta' Alla għalina li hu tant iħobb u din il-ħniena li aħna b'kull mod li nistgħu hemm bżonn inxerrdu madwarna bħall-arja, biex nerġa' nispiċċa kif spiċċa hu, illi nieħdu n-nifs fiha. Għandna bżonn, għandna bżonn induqu l-maħfra t'Alla, għandna bżonn nagħmlu dan il-vjaġġ tar-ritorn veru lejn lejn il-Missier b'idejh miftuħa biex iħaddanna u jgħannaqna miegħu, ibusna, jagħmlilna festa, u jaqsam magħna dak kollu li hu tiegħu, il-mejda, kull m'hemm fuq il-mejda tiegħu. Jiġifieri din dan hu r-Randan U din hija l-festa tal-Għid illi mexjin lejha il-Bambin Irid. Jekk Alla jrid, u grazzi ħafna Francesco Pio y Alla illi dan iż-żmien diffiċli li għaddej minnu jkun għalina wkoll żmien ta' grazzja u y Alla anke aħna bħala Knisja jgħinna biex inkomplu niskopru ħafna dina s-sejħa kbira li għamlilna mhux il-Papa imma Kristu nnifsu. is-sejħa tal-ħniena, is-sejħa tal-maħfra, is-sejħa tal-imħabba. Francesco Pio nirringrazzjak. Grazzi Joe.